Ɔdɔfo, ɛnnɛ anwummere wo nuabarima Kofi Isaiah a, medeɛ anigyeɛ ma w'akwaaba ba m'afidie yi so wɔ nnɛ anwummere yi wɔ video kakra a me ne mo bɛdi nkɔmmɔ yi so. Baabi a wowɔ biara no, me ne m'awuraba Faustina Isaiah, sɛdeɛ da biara meka no no, ɔbaa papa a ɔde mpaebɔ taa m'akyi, de Christ asomdwoe ma mo nyinaa, atiefoɔ mpempem a mowɔ mmeammea nyinaa. Christ asomdwoe nka mo. Yɛda Ɔbɔadeɛ Nyankopɔn a ɔde ne banbɔ ne ne dom abɔ yɛn ho ban na. Yɛn nyinaa yɛda so te ase wɔ saa covid 19 yi a yɛnam mu yi na bɔne biara nkaa yɛn na Awurade bammɔ no abɔ yɛn nyinaa yɛ ho ban. Awurade nka ho wɔ baabi biara a wowɔ. Ɛnɛ anwumerɛ yi ansa na mɛhyɛ me dwumadie ase no, yɛde aseda ma yɛn Nyankopɔn wɔne yɛ adi no yie adi no anwanwasɛm so. Ɔdɔfoɔ, baabi a wɔ biara da wo Nyankopɔn ase wate. Awurade na aka yɛn ho. Akunini bi atutu ahwe, na sɛ wo deɛ me ne wo sɛ yɛda so te ase a, ɛnyɛ yɛn papayɛ bi. Adom na ɔnam mmɔborɔhunu so adom yɛn. Ɔdomankoma, yɛda wo ase sɛ nnɛ nso woaka yɛn ho na tɛkyerɛma da abɔdweɛ mu a yɛne atiefoɔ nyinaa yɛrebɛtie asɛm yi wɔ afidie yi so. Bɛdi yɛn kan na bɛfa adeɛ nyinaa domu wɔ Jesus Christ din mu. Ɛnnɛ, ansa na mɛhyɛ me dwumadie no ase no, mede nkyea bɛma adɔfo bi mo. Ae, sɛ wo, ebi anso wo so a, fa kyɛ me, woate. Edi kan mede nkyea ma me ara me nuabaa papa bi, Kunadu Agyemang Lawrence, Junior. Ɔne ne kunu papa bi. Mede Christ asomdwoeɛ ne ne mu nkyea kyea mo papapapapapapa. Mekyerɛ Adom Channel Director, wo ne wo yere a ɔyɛ me nuabaa, Maame Kunadu Agyemang Lawrence, Junior, Awurade nka mo ho wɔ Italy hɔ, ɔmfa ne bammɔ sononko nhwɛ mo so, wate. Afei me ara me nua ɔkɛseɛ he, ɛkoɔ no ɛkoɔ ba he, sɛ memfrɛ wo ɛkoɔ no o, sɛ memfrɛ wo ɛkoɔ ba o, ɛkoɔ no abusua, wo ne w'abusua nyinaa, mede nkyea firi Awurade mu ma mo, woate? Wo nuabɛɛma Kofi Isaiah, me ara me ni. Ɛnɛ deɛ wahu me live ɛwɔ video baabi a wɔ biara no awurade banbɔ ɛnyɛ kɛse wɔ so ɔnkɔ so ara ma wɔ akokoɔduro ahoɔden a ɛyɛ koɔ ahoɔden no awurade ma ne nkyɛn so mfa maa wate na watumi apem akɔ w'anim ɛwɔ adwuma no mu Wo ne koɔ no abusua nyinaa, mede nkyea a emu yɛ den ma mo papapapapapapa. Na mede nkyea bio nso ma esum ase nhwehwɛmu, me nua ɔpanin kɛseɛ a woda ano na wodi dwumadie yi anim, esum ase TV, baabi a wɔ biara. Wo nuabarima Kofi Isaiah, mede nkyea ma a wate. Awurade nka ho, ɔmma mo nso akokoɔduro saa na momfa nyɛ adwuma no. Me nua Bentel, Akan TV, ae, sunsum mu nhwehwɛmu, baabiara mo wura, Awurade nka wo ho wate, wo ne w'adwumayɛfoɔ nyinaa, ɔmma mo yɔkɔduro sunsum Ɔmfa mo nkɔsi awieɛ. Ghana brothers a mo wɔ ewiase afanaa nyinara mede nkyea ma obi biara. Maame Ngɛgɛ wo ne wo group me kyea mo nyinaa. Hmm. Onyame somafoɔ Maame Pep Donkor me kyea wo ne w'atiefoɔ nyinaa wate. Brothers mpempem a mowɔ wiase nyinaa, mentumi mmɔ wɔ biara din, televisions ahodoɔ a mowɔ wiase nyinaa, Ghana mmea ahodoɔ nyinaa, Awurade nhyɛ da nhyira mo na ɔnyɛ mo kɛseɛ, wate. Ɔmma adwuma a obi biara yɛ no ntu mpɔw. Nea mitumi bɔɔ ne din deɛ, mammɔ ne din. Baabi biara a obi wɔ, TV stations ahodoɔ nyinara, bloggers ahodoɔ nyinara, baabi biara a obi biara wɔ no, mede nkyea ma mo nyinaa. Ɛnnɛ, asɛm bɛn na mo nuabarima Kofi Isaiah mewɔ? Asɛm yi ahyɛ m'akoma mu akyɛ. Na ɛyɛ adeɛ a ɛha adwene paa. Na wei deɛ ɛno a mete afidie ho ti ara na metee sɛ ekuo bi a wɔyɛ nhwehwɛmu atumi akɔhwehwɛ mu ahunu sɛ yɛrebɛto aba no yɛayi ɛɛ MPs no a Sika ahodoɔ a sɛ wɔtua de ma Deriges. Na madwene saa adeɛ yi ho ara kyɛ kɔsi sɛ NPPfoɔ kɔtoo wɔn aba no a atwam yi a ɛnkyɛeɛ yi. Metee sɛ yɛse ebinom tuatua sika bicycle, car ne adeade ama ebinom anya, ebinom de matwa mu afoɔ wurawura nkurɔfoɔ fie rekɔgyegye. Metee yɛ no me yam hyee me. Na saa adeɛ yi nso ɛnyɛ nnɛ na ɛresie. Asi akyɛ. Yɛrekɔto aba a, na ebinom afa kwan, kwati kwan so atuatua sika ama dɛregesi sɛ yɛnkɔ nkɔto aba ma yɛn. Ɛnyɛ sika ketewa o, me nua. Ɛno adeɛ yi a meretie yi, constituency bɛyɛ mmienu pɛ no, hwɛ dɛregesi a wɔn so, wɔn yɛ thousand koraa. Sika a yɛbɔ din no yɛ sika a ɛmu ɔdu. Na mete hɔ na medwene ho sɛ, na delegates no nti wɔn nko ara na ehia sɛ yetua sika ma wɔn anaa? Na motua sika wei nyinaa ma wɔn wie no wɔyi mo a, hwan mo nso na ɛbɛto aba ayi mo ama moatumi abɛdidi mo mpaninnie no? Hwan mo? na ɛbɛto aba ama mo ne mo abɛdi mo mpaninnie no. Konsusuansi mmienu poo sika a yɛasɛe no. Asɛm yi a mereka yi, ɛnyɛ NPP, ɛnyɛ N, eh, ɛnyɛ NPP nko ara, NDC o, NPP o, party biara, ɛmu mpanimfoɔ ɛka ho. na me me mede reto afidie yi so. Enti na yɛn nua mo broggers, makyeakyea mo nyinaa, mo a mowɔ wiase afanaa so. Me, menyɛ brogger, meyɛ ɔsɛmpakani. Na broggers a mowɔ wiase na mogye nsɛm nyinaa tom no, mote mo nuabarima Kofi Isaiah asɛm yi a, momfa asɛm yi nyɛ asɛmhia na monsɔ mu yie. Na edi wɔ ɔman Ghana nya. Obi biara a wobɛte asɛm yi, TV station a ɛwɔ sɛ wode fa, baabi a ɛwɔ sɛ wo sɛnde bi kɔ a ɛbɛboa ama asɛm yi atumi atu mpɔn akɔ n'anim biara no, mesrɛ wo, bɔ mmɔdene sɛ wobɛyɛ saa adeɛ no ama me, anidie kwan so. Bɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ saa deɛ no ama me. Mepa mo akyɛ wo kakra. Bɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ saa deɛ no ama me. Sɛ baabi a wowɔ biara wobɛte wo nua bɛrima Kofi Isaiah ɛnɛ me video yi a meyie bɔ mmɔden sɛ Wobɛsan de akɔma baabi biara a asɛm yi bɛtumi aduru na ato mpanimfoɔ na yɛatumi atu ho anammɔn. Mesrɛ mo, video no sɛ bi a ɛyɛ short a, ɛma no nhaw. Yɛ a na yɛretenten anibue no yɛ den. Enti wohwɛ wei wie a, mesrɛ wo, toa so na hwɛ deɛ ɛtoa so no, woate? Mpa aba wɔ mu, hyɛ den, hyɛ nkete, sɛnde me video yi bi kɔ baabi a ɛwɔ sɛ wobɛtumi asɛnde akɔ biara, ɛnnɛ nkɔmmɔ yi a yɛrebɛdie yi. Na megu so rekasa no. na mehwɛ consusuancy mmienu, sika a MPs a wɔn bɛpɛ tumi adie ahwie agu fam asɛe sika mpempem a, ah, Ghana hene fa na yɛrekɔ yi? Hwɛ, berɛ a yɛrebrɛ wɔ abatoɔ mu, wo, deɛ nti na mese ma w'ani mmere no, na asɛm yi nkɔduru mpanimfoɔ anim no, hwɛ yɛrekɔto aba a hwɛ berɛ a wobrɛ. Party a wowɔ mu, sɔre ahomakye kɔgyina awia so, na yɛrebɛyi MP ama wabɛboa mpatamu a na nnipa kakraa bi a ɛhyɛ baabi a yɛse yɛfrɛ wɔn mu delegates, wɔn nko ara kɔgye sika mpempem ago ahye wɔn mu bɔtɔm. Na sɛ mode sika wei ma wɔn mu wie a, yɛn a yɛaka no a yɛkɔgyina awia so rebɛto ayi mu no nso, ɛdeɛn na mode ma yɛn? Nti derides nko ara na ɛtumi ma mo nya power anaa? Nsɛntwerɛfoɔ ne bloggers ahodoɔ, TV stations ahodoɔ a mowɔ mmea mmea, abrokyire ne Ghana, mesrɛ mo, mo nua barima Kofi Isaiah, monte me nka, ɛnnɛ deɛ mesrɛ mo, monte me nka na momfa no nsɛm yi nso ntoto mo afidie no so, na ɛyɛ adeɛ a ɛdi Ghana nya, constituency mmienu, sika a wɔahwie agu fam. Na yɛnhwɛ constituency a ɛwɔ Ghana ahodoɔ bebrebe yi nyinaa na yɛnkyɛke baabi biara sika a wɔasɛe no wɔ delegates no ho. Adɛn nti delegates nko ara na ɛwɔ sɛ wɔdi ɔman yi mu mfasoɔ? Na yɛde sika wei nyinaa ma delegates no. Sɛ wɔn mu eh, nnipa no tumi bɛnya akonnwa no di so a, ɛkwan bɛn na wɔbɛfa so a wɔbɛnya ne sika? Delegates yi ara na ɛsan kɔka sɛ, ah, MP no koraa baeɛ wɔnyɛ sei, na ɛduru baabi a wɔayi wɔn adwene sɛ wɔbɛsen atu no. Na mogye sika mpempem ago no, ɛhenefa na sika no wɔbɛkɔ akɔyi afire? Yɛ sika no ara mu na ɔde ne nsa bɛbɔ na wayi afiri mu, deɛ ɔde maa mo nko ara hyɛɛ mo ho wɔ kokoa mu no, na nnipa bebrebe nyinaa ka akyire no. Nana Addo yɛsrɛ wo, saa asɛm wei, mede reto mpa ne mpanimfoɔ nyinaa anim, mo adaworoma, Sɛ sɛ mobɛtumi ayi saa ɛɛ saa nkorɔfoɔ wei, delegates yi, nhyehyɛ yɛ amanfoɔ sɛ ho sika bonane afiri hɔ a, monyɛ ho biribi na ntumi mfiri ɔman no mu. Sɛ neɛ sɛ yɛrebɛto aba na yɛse yɛrekɔyi delegates a, yɛkɔyi delegates foɔ mmɛto aba a, Sɛ nnipa a yɛrepɛ wɔn mu ama wɔn abɛpere tumi no, so wɔyɛ nnipa nnan a yɛntwa sika bi mma wɔn? Yɛnim sɛ ɛda koro bi wɔ hɔ deɛ a wɔasɛe n'adwuma, delegate no, wɔasɛe n'adwuma na wɔde rekɔto aba no, wankɔ baabiara, na yɛntwa sika bi nto hɔ sɛ delegate biara a wobɛkɔ akɔto aba no, wɔn a ɛkɔto aba ama mo no, Sika sei na wɔn nyinaa atwa ato hɔ de rema obi biara a ɔbɛba abɛto aba no bi. Ɛnyɛ mmara nna hɔ na nkwayɛ so wɔ bi rekɔhyɛ tokurom akɔtua sika bonane, ebi rekyɛ cars. Na mebisa sɛ, sɛ cars no wɔnya a, ɛhenefa na wɔbɛkɔ akɔgye sika no afiri? Nana check wei nyinaa o, wo nkurɔfoɔ ɛrekɔto aba hwɛ sika a wɔn asɛe no, na wɔn bɛdi a ɛhenefa na wɔn rekɔfa sika no afiri? Sika a wode bɛma wɔn so wɔn mfa nkɔyɛ adwuma wɔ constituency no mu no, ɛno ara na wɔn bɛte afiri mu. Yɛn nyinaa yɛto aba no bi o, yɛbrɛ. Me, time a yɛkɔ Nana Addo ne Nana Addo ne Mahama kɔeɛ no a anyɛ yie na ɛkɔɔ kɔɔto no, aduane koraa na mentumi nni bi. Da bi mekɔtɔɔ kɔkɔɔ sɛ meredi, kɔkɔɔ a yɛatoto. Ɛhyɛ m'anum nso, mewe a na mente sɛ kɔkɔɔ koraa hyɛ m'anum. Nanso eduruu baabi a, hwɛ bere a yɛbrɛ! Ebi faa mu nyaa yareɛ, ebi faa mu nyaa owuo. Na derogation kakraa bi hyɛ baabi. Eduruu sɛ yɛrebɛyi MP a, ne wɔn akɔhyia, ne wɔn agyegye sika adi no kwa. na nnipa nkaeɛ nyinaa te akyire. Konsusuansi no mu nnipa bebrebe yi, obiara ka akyire, na delegates kakraa bi akɔhyɛ tokuro mu agye sikabnane adi. Ei! Ɛdeɛ bɛn paa na yɛrekɔ yi? Ɛhenefa na wiase yɛrekɔ yi? Hɛ! Yɛnhwɛ nneɛma bi yie o. Yɛnhwɛ nneɛma bi yie paa. Enti na me se, me nua mo bloggers a mowɔ mmea ahodoɔ nyinaa ne TV stations ahodoɔ a mɛsɛnde ayi bi anaasɛ obi bɛsɛnde bi ama wo no, momma no nyɛ mo asɛmhia. Nea aba abɛtɔ wei, monhyɛ da nhwehwɛ mu yie. Na ɛredi yɛn nya, ɛredi ɔman no nya. Adɛn nti na yɛsɛe sika brane de ma nnipa kakra bi a ɛhyɛ tokurom, na yɛne a yɛaka deɛ, yɛ deɛ, yɛnnya bie? Yɛn nyinaa nso na yɛyi mo ma mobɛdi ɔman no anim. Ɛwɔ sɛ saa deɛ no yɛtwam Ɛfiri sɛ sika no a wɔresɛe no no, yɛnya yɛ sika no a yɛde bɛma wɔn sɛ wɔmfa mmɛyɛ adwuma no, ɛno ara mu na wɔbɛtete afiri. NDC o, NPP o, CPP o, PPP o, wɔn nyinaa mpanimfoɔ no yɛ saa adeɛ no. Honourable. Hmm. Sɛ woatwe nkrantɛ no ɛreyɛ nhwehwɛmu di a, wo nkurɔfoɔ no nso fa bi wura mu wate, na wɔn mu di Ghana nya. Hwɛ constituency mmienu pɛ, yɛsi sika a wɔn asɛe no, delegacy ho, adɛn? Nti yɛne a yɛ deɛ yɛaka na yɛto aba no deɛ, yɛ deɛ yɛ ne yɛ yɛ deɛ. Na delegates nko ara kɔhyɛ tokuro mu gye sika benane. Mpanimfoɔ mompɛ kwan bi a saa deɛ no yɛde bɛsi ano o. Monhyɛ mmara bi koraa sɛ, sɛ, sɛ mese wɔasɛe n'adwuma, te sɛ mobɛtwa boɔ bi ato hɔ, wɔn a yɛreto wɔn so aba no, mobɛtua sei, yɛpɔn a, delegates biara yɛma no sei, Sɛ thousand Ghana cedis oo sɛ sɛ yɛ ɔni ɛde ama no no ɔkɔ. Mɛne deɛ me kura thousand Ghana no menim sɛ sɛ ten million ten million kura ɛdɔɔso bebree five million kura ɛdɔɔso da koro pɛ. Yɛmpɛ sika kakra bi ntwa ntoɔ ne yɛmfa ma wɔn mu. Ɛnte saa deɛ a, yɛntwa saa adeɛ no mu. Wo a yɛbɛhunu sɛ worekɔto aba na wobɛfa kwati kwan bi sɛ worekɔtua braibo ama delegates ama yɛabɛyi wo ato aba ama wo no, yɛhu wo a, yɛntwe wo nsɛn. Aba no koraa nka, yɛnyi wo mfiri mu. Me makasa menyɛ brɔga nti me menim saa politics nsɛm ne adeade no menhyɛ da nnim mu by deɛ mahu ɛne deɛ ne madwene ho akyɛ ɛna nna mesan tee sɛ yasen akɔyɛ nhwehwɛmu ahu constituency mmienu pɛ sika a wɔn asɛe no no ɛnyɛ sika ketewa. Mesrɛ mo, momma yɛnhwɛ nneɛma bi yie. Na nneɛma reyɛ agyensamu wɔ Ghana wɔ yɛn abatoɔ mu. Tua sika mpempem, ebi anya, yɛafa macho man foɔ ne yɛde nenam fie. Tua thirty million ne adeade. Tua car, tua flat screen sika nyinaa ka ho. Yɛ insurance nyinaa ne boɔ den toto hɔ de ka ho. Adɛn na mo di ɔman Ghana nya? Sika no mo kɔ fa afiri hene? Mo bɛ nya a ne yɛ yɛ ayɛ ho na mo bɛ sen ayi sika no afire? Na mo delegates mo nko ara mo kɔ kyɛ tokuro mo gye wei na ɛduru baabi a mo aka sɛ nnipa no koraa yɛ yii no no consusuancy no mu wɔ nyɛ adwuma na mo ankasa mo afa kwati kwan bi so asen akɔgye gye sika foforo ayi no afiri hɔ. Mo werɛ fi sika a wɔtua de maa mo. Monnwene mo mma ho, monnwene nkyirimma ho, na mo nko ara moagye ahyɛ mo bɔtɔm adi. Aborɔ nti, me deɛ mennim deɛ mɛka, na deɛ meka ara ne sɛ, me nua mo nsɛntwerɛfoɔ, bloggers, ne TV stations ahodoɔ, kakra wɔ yi ara na me deɛ mɛtumi aka. Nea mo mo bɛ, mo na mo bɛtumi a akyerɛkyerɛ nsɛm yi mu. Enti me deɛ, me draw mo adwene aba so sɛ, nea mo bɛyɛ no wɔ ho a saa derriges yi ne berɛ a yɛrebɛto aba a nnipa sɛ sika mpempem ago, wɔn mo ɛpɛ tumi, ɛhene fa no wɔn mo wie a, wɔn mo kɔfa saa sika no afiri. Nyɛ yɛn ara yɛ sika yi a, aban no sika a ɔde bɛma wɔn mu, ɛna wɔn mo kɔyi afiri mu, na wɔn mo de akɔ tua ka. Ɛno nti na mede reto mo anim o, me menyɛ brɔga, meyɛ ɔsɛmpakani, Kofi Isaiah, nti mesrɛ mo, menni asɛm tentene biara ka. Baabi a mete yi, wobɛka sɛ mete dɛm nanso awia rebɔ me papapapa, aburokyire awia, nti sɛ mote m'asɛm yi a momma no nyɛ mo asɛmhia na momfa bi mma obi biara a ɛwɔ so wɔte saa asɛm, mesrɛ wo, m'asɛm wei deɛ. Bɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ ho adwuma, woate. Sɛ ɔyɛ TV station na wobɛte. Me nua a wobɛtie me, mesrɛ wo, ma no nyɛ w'ahi. Sɛnde bi kɔ baabi biara a ɛwɔ sɛ wosɛnde kɔ, na ɛnkɔduru mpanimfoɔ asom. Deɛ ɛwɔ so wɔ mu yɛ no, mo a mobɛtumi aboa no moasɔ mu de bi aka ho, na yɛahunu kwan a yɛbɛfa so amena ayɛ ayi. Mo a mowowɔ TV a, mobɛtumi aka saa nsɛm yi yie ama atumi aboa ɔman Ghana. Ama ɔman Ghana atumi atu mpɔn no, Ɔnabo, me se sɛ woreyɛ nhwehwɛmu no woatwe nkrantɛ na wo wo wo wo nkorɔfoɔ no nso sɛdeɛ ɛfa so ɛkɔ to aba na delegates no ɛredi yɛ nya nti ɛhɔ nso twa sekan no bi dɔ hɔ bi na yɛ ho ntɔ yɛn. Awurade nka wo ho, Ɔnnɔ mo na Ɔntie mo. Ɔmmoa mo wɔ baabi biara a mo wɔ. na m'asɛm yi nso, ɔma no nya mo aso mu dɛ, na momfa bi nwurawura baabiara na ɛnyɛ kɛse. Ɛkɔɔba, wo ne w'abusua, mekyea mo, woate, adɔfo no nyinaa. Mo a mebobɔɔ mo din nyinaa maa me ngɛgɛ ne me nkurɔfoɔ, Maame, Onyamesomafoɔ, Pɛp Donkor ne ne nkorɔfoɔ, brɔgɛse ahodoɔ nyinaa, esum ase sɛdeɛ mekekaaeɛ, ne TV a, station a mentumi mmɔ dini nyinaa. Awurade nhyɛ mo den, wate? Ɔmma mo kokoɔduro a mobɛtumi de adi dwumadie no nyinaa anim akɔsi awieɛ. Mma mo mmɔ hu. Awurade taa mo akyi sɛ ɔdɔmbarima. Ɔnka mo ho na ɔnom mo wɔ Ne Dɔba Yesu Kristo din mu. Amen. Adɔfo ne atiefoɔ, m'atiefoɔ a mo wɔ mmea ahodoɔ nyinaa, ɛnnɛ mo nua barima Kofi Isaiah ɛde nkyea a efiri Awurade mu ɛkyea mo baabi a mo wɔ biara aba n'afidie yi so. Mede nkyea efiri Awurade mu ma mo nyinaa, me ne m'awuraba Faustina Isaiah. Yɛda Ɔbɔadeɛ Nyankopɔn ase sɛ da ne da nyinaa ɔka yɛn ho na ɔhwɛ yɛn so bɔ yɛn ho ban na bɔne bi mmɛto yɛn na ɛmmɛn yɛn ntomadan. Awurade na ayɛ yɛ saa. Otumfoɔ, yɛde w'ase da no ayɛyie nyinaa ma wo ɛberɛ a w'akoa ɛrebɛhyɛ ne dwumadie yi ase yi. Mesrɛ no abɛfa adeɛ nyinaa domum na asɛm yi kɔduru m'atiefoɔ aso mu a, Anyɛ wɔn kesenenee. Onyame Tumfoɔ bɛdi m'anim woate, na ayɛyie nyinaa yɛ wo dea. Meda wo ase. Atiefoɔ yɛkɔso de aseda ma mo. Me ne m'awuraba Faustina Isaiah. Sɛ da ne da nyinaa moyɛ aso na motie yɛn nsɛm. Mesrɛ wo, sɛ mote yɛn nsɛm a momma no nyɛ mo aso mu ahi woate. Na saa ara na ɛwɔ sɛ yɛyɛ no duru baabi a yɛka nsɛm no nyinaa, adwensakyera nsɛm, awaresɛm, ɛduru baabi a ɛbɛfa baabi foforɔ, baabi a honhom no bɛkyerɛ yɛ no ne yɛde asɛm no afa. Sɛ meyɛ ɔsɛmpa, yɛyɛ asɛmpakafoɔ yi deɛ, Yɛbɛka akɔ ha ne yɛaka akɔ ha ne yɛaka bi nso akɔ ha, ne nyinaa yɛ deɛ Onyame dom no bɛkyerɛ yɛn ame yɛde akɔ. Nansɛ moahu sɛ awaresɛm, me gu so rekyerɛkyerɛ awareɛ mu nneɛma kakra kakra sɛdeɛ me ne me dɔfo yɛ a ɛma yɛn awareɛ tumi kɔ so no, na mede bi nso rekyerɛ me nua mo. Ɛnnɛ awareɛ bebree regu a wodwene ho a wonte ase, ebi nam mfidie so, ebi nam asɔre mpanimfoɔ anim. Awareɛ nso yɛ adeɛ a ɛsɔ Onyankopɔn ani. Nti na ɛnɛ, nansa yi woyɛ a na mede awareɛ mu sɛdeɛ ɛkɔ so wɔ yɛne yɛn ntam no na mede bi rekyerɛkyerɛ me nua mo. Awurade nhyɛ den nhyira mo sɛ wote a womaabu mfu na da biara motie yɛn nsɛm yi wɔ asopa mu de ma yɛn. Awurade nhyira mo. Ɛnɛ ɛde asɛm na mo nua bɛrima Kofi Isaiah ɛnɛ mewɔ ɛsan de ma mo. Mafutuo baako pɛ ɛna ɛnɛ mede ma atiefoɔ mpempem nyinaa sɛ mesrɛ mo Obiara a wotie me na wote me nne. Menim deɛ woyɛ, adwuma biara a wowɔ mu, tebea biara a wowɔ mu no, baabi a wowɔ biara no, deɛ meka akyerɛ wo ne sɛ, hwɛ wo kasaa yie. Hwɛ wo kasaa yie. W'awareɛ mu nkɔmmɔ korɔ a wo ne wo yere redie no duru baabi a, ɛwɔ sɛ wohwɛ nneɛma yie. Baabi a wonam biara nkɔmmɔ a woredie no, wɔ sɛ wohwɛ wo nsɛm ka a woreka yie, wo ne w'adamfo ntam. Adwuma mu a wowɔ nkɔmmɔ a wubedie. Sɛ w'asɔreni bi mpo na wo ne no redi nkɔmmɔ a, hwɛ nneɛma yie. Na na deɛ ɛrekɔ no ani yɛ nyan, na ɛretan. Obi nim sɛ me nua Kristoni na ne madi nkɔmmɔ. Asɛm ba wɔne no ntam kakra biara, secret nkɔmmɔ. Wei deɛ nneɛma sei na ato me na mereka akyerɛ me nua. Adeɛ bɛkye na ɛda abɔntene. Maka saa asɛm wei pɛn. Adwuma mu no obi ne n'adwumayɛni redi nkɔmmɔ, ɔbɛte na wɔarekɔdo no na ɛda abɔntene. Asɛm ato obi, obi rekɔbisa no, ɔbɛte no arekɔɔdo no na da abɔntene. Adamfoɔ ne adamfoɔ a wɔte sɛ nua bɛka secret nsɛm nyina ara a obiara gye ne yɔnko die. Wɔse m'adamfo yi deɛ menim sɛ wɔnka. Ma asɛm ketewaa bi mmra wɔn ntam nhwɛ na nneɛma atete apansam. Na yɛnkɔhwɛ awarefoɔ a sɛbi wɔn awareɛ, na barima ne wɔn ba, Onyame ayi barima mfe mpadeɛ baako de abɔ wɔn ba, ne wɔn nyinaa yɛ nipadua baako, na akasakasa kakra ba wɔn awareɛ mu a, na awarefoɔ yi atumi atoto amane wɔn ho akɔsi wɔn ntoma nsɛm ani sɛ pie abɔntene kokoa mu nsɛm no, na da afidie so ama amansan nyinaa retie. Aberanteɛ bi ne ababaawa bi akɔtwe mpena, ɛmu sikiriti no wɔnim sɛ ntumi mpue. Nneɛma yɛɛ sɛ ɛkɔ basaa no, ɛnnɛ sikiriti no nyinaa da abɔntene. Obi afiri ne kunu akyi akɔtwe mpena. Ɛnnɛ secret no nyinaa da abɔntene. Obi afiri ne yere akyi akɔtwe mpena. Ɛnnɛ secret no nyinaa da abɔntene. Nea woyɛ biara wo ne wo nua ntam no, sɛ nnipa anhu wo mpo a, Awurade deɛ wahu. Hwɛ wo nneɛma a woreyɛ yie. Na wo nsɛm a megu abɔntene. Animuonyam a wo bɛbrɛ anya no, ne sɛeɛ yɛ ketewaa bi, na hwie gu nso a te sɛ nkyene, wontumi nsesa. Adi afra wɔ fam. Nti mesrɛ mo anuanom, ɛnna mo nuabarima Kofi Isaiah, sɛ meka saa wa koraa no a, momfa no saa, wate? Na wonkyene anhwie angu. Hwɛ wo nkɔmmɔdie yie, to w'ano nareka. Yɛ anifire sɛ aboa wɔwɔ na yɛ bɔkɔɔ sɛ aburuburo. Kura w'anom nsɛm, na ɛno ne w'ahoɔden. Wei deɛ meka me secret akyerɛ no. Asɔfoɔ ne wɔn asɔfo nketewa mo secret nyinaa nɛ apue abɔntene. Menim sɛ me sɔfo ketewa no no, wei deɛ ɛntumi mpue abɔntene da. Nipa yi a manya no yi, meka ne ho me ho nsɛm akyerɛ no, meka ne nua ho asɛm akyerɛ no ama wakɔ akɔdi obi nya. Ɛnnɛ wo ne no nya asɛm no, woahu. Ne nyinaa da abɔntene. Hwɛ w'ano kasa yi, na w'animuonyam kakra a woanya no, anhwie angu. Afotuo kakra wei na medi kan de ama wo. Suro deɛ wɔbɛn wɔ. Wɔse nnipa fiefoɔ mpo ne n'atamfo. Sɛ Delila sɛ Samson anwɛn n'ano wɔ ne ho na ɔbrane kɛse a Onyame ayi no abɔ no animuonyam de ahoɔden sei ama no mpo tumi de no too fam wɔ n'ano asɛm a wɔdaadaa no maa no bie kaeɛ a, hwɛ w'ano asɛm a woreka yi na amfa woankɔwie bɔne. Hwɛ wo nkɔmmɔdie mu yie na amfa woankɔwie bɔne. Awurade nhyira wo sɛ wadi kan atie deɛ edi kan yi. Masɛm a ɛrekɔ bio kɔma ɔman Ghana nyinaa. Mente nneɛma bi ase yie. Nneɛma a ɛrekɔ so wɔ ɔman no mu no, mente aseɛ yie. Na mebisa sɛ enti mmara biara nni hɔ a yɛntumi nyɛ mmara foforɔ bi mfa mma mmɛbata saa adeɛ wei ho anaa? Ɛne sɛn? Ɛnnɛ obiara sɔre a, na wakɔtena obi afidie so, na wanya platform, na waka n'anom nsɛm nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛnya nnipa ano atie asɛm no wɔ radio no so, TV no so, na obi abɛtena so aka nsɛm a ɛyɛ ahu a ɛne sɛ yɛteɛ koraa no wanya ne ho afa adi. Yɛse yɛ honhom mu nsɛm nti yɛde kɔ baabi a ɛnyɛ yie. Obi bɛtenaa so sɛ kintampɔ accident asie no wɔn na yɛ saa adeɛ no na wɔn tumi taataa mogya ankorɛ ankorɛ sisi hɔ. Ɔbɛkaa ne saa trawa. Obi tumi bɛkaa sɛ ɔfa asukuufoɔ mmaa sɛ ɔkɔ Legon mu ne adeade, ɔfa wo a sɛdeɛ ɛteɛ biara no, ebi a w'ase bɛporɔ, wobɛwu. Wɔka mmaa dodoɔ a wɔde saa adeɛ wei dii wɔn mu de pɛɛ ne sika kum adehyeɛ mpempem guiɛ. Yɛyi kwan no amfa a amfa yɛ dan ho nti, yɛse yɛ deɛ yɛmfa ho. Wapɛ ne sika akum nnipa agu. Nnipa bi abɛtena afidie so ka wɔn anom nsɛm de pɛ viewers ɛ ad anya nti na wɔn aka nsɛm a nni sɛ yɛka hwɛ sikadurofoɔ nnipa a wɔakum Bɛtena afidie so, Akɔmfoɔ nnuro a wɔn yɛ bɛtena afidie so de sɛe nnipa adwene. Ka nsɛm akɛse yɛ nni sɛ yɛ ka, nanso wɔn ka wie a yɛ se mmara biara nni hɔ ne wɔn afa wɔn ho adi. Enti nnɛ koraa na ɛkɔ so. Ɛdeɛn na yɛreyɛ afa ho, ɔman mpanimfoɔ, mmarahyɛbadwafoɔ? Ɛdeɛn na yɛreyɛ afa asɛm yi ho? Anaasɛ radiofoɔ anaa presenters anaa mediafoɔ nti monni bammɔ biara anaasɛ kuo biara wɔ hɔ a obi bɛka asɛm wɔ obi radio so a mobɛtumi ayɛ nhwehwɛmu anaasɛ obi bɛtwa nkontompo to obi so na sɛ ɛnyɛ nokorɛ a, asotwee bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ media no motumi de ma no anaa? Anaasɛ bi nni hɔ koraa a montumi nyɛ mmara bi saa? Na nnɛ media adwuma no resɛe. Obiara tumi kɔtena media so, radio so, na waka nsɛm huhunu biara nni so waka, na wafa ne ho adi. Yɛ, mmara biara nni hɔ a ɛbɛkyekyere no, na wɔkɔ kwa. Nti na media adwuma no sɛe a, yɛresɛe nkurɔfoɔ animuonyam, yɛresɛe nkurɔfoɔ animuonyam, obi anya n'animuonyam bi no, na obi abɛtena afidie so, na wasɛe no, nti sɛ saa nnipa yi a ɛredi saa dwuma yi, yɛntumi nnya kwaadu bi mfa mmɔ wɔn mu, so woakɔka wo nua bi ho asɛm a ɛnyɛ nokorɛ, anaa obi abɛka deɛ wayɛ a wadi nnipa bɔne, wɔse masakyera nso, wonkɔhwɛ mu no, Ná sakyera biara nni hɔ a wɔasakyera. Ahokyerɛ bi a biara bɛto no ntira, wɔse masakyera. Ɛnɛ sɛ mo nua bɛrima Kofi Isaiah maka akyerɛ mo sɛ mekasa na ɛbɛwa kakra nanso mo ma ne nha mo. Nneɛma bi rekɔ so, wɔbi tumi bɛka wɔbi ho asɛm yaayaaya na ayɛ ntɔkwa hee yɛnka hwee. Yɛanhwɛ yie a yɛtete hɔ saa na obi abɛka sɛ, oh Asantefoɔ koraa ne ɛɛ eh, Nsiramufoɔ sisei ne sei ne yɛabɛka nsɛm a sɛdeɛ ebi sii Rwanda mo ne adeade no yɛbɛhu no na apɛ gya na de ɔman ntɔkwa na de aba nso wobɛkɔ akɔhwɛ mu no na ɛnyɛ nokorɛ. Obi te asɛm a radio so obia pɛ viewers nti asɛm bi a obia bɛfiri obi anum aba no na waka ne trawa ato hɔ na asɛm no asɛm a ɛbɛfiri yɛn anum bɛba nso ɛte sɛ wogya tɛkyerɛma yi ɛtɔ hɔ sei a pɛ na ɛyerɛ ɛkyɛ pɛturo ɛhye kwaeɛ akɛseɛ ɛhye mmoa akɛseɛ Da koro yɛbɛte asɛm a ɛnni sɛeɛ teɛ. Aman mpanimfoɔ ne mmarahyɛbadwafoɔ, mediafoɔ ne radio mpanimfoɔ a mowɔ hɔ a mode di saa nneɛma yi anim, monyɛ mmerɛ bi na obi kɔka, kɔtena n'afidie so ma obi bɛka asɛm a ɛyɛ nkontompo na ɛnyɛ a Saa radio no, mompɛ mmara bi mfa nni no. Obi bɛka asɛm no nyɛ a, mompɛ mmara bi mfa nni no. Ɔwɔ aburokyire koraa na ɔyɛ blogger na ɔrekasa na nneɛma ankɔ yie a, mmara bɛtumi adi no na biribiara atumi atɔ yie kamakama. M'afotuo a ɛtɔ so mmienu no no, Nea ɛtɔ so mmiɛnsa, me nua bɛrima wo ho ahi. Wo ho ahi. Baabi a m'asɛm yi wɔ bi bɛte bi biara no, ɔmma wo ho ahi nte. Mese mo te asɛm yi a na me ne mo ka yi, sɛndefa baabiara ma obiara nte. Wo ho ahi. Me, me, me, me, me a merekasa yi, Kofi Isaiah, na meyɛ obi a mepɛ w'asɛm paa na meda so pɛ w'asɛm. Me, me hu wo nkyɛn biara, tam a mede hu wo ara yɛ tam a wo ne ɔhene ba media anya ɛsɛ akasakasa bi no, ɛhɔ mu ara na mede hu wɔ, akyire na Igwe nso nsɛnsɛm yi ɛbaeɛ. Mekɔtaa wo ho aniwakyi saa, firi sɛ menim sɛ deɛ na woreka no, woreka nokorɛ. Ohuahi, mesrɛ wo, woama mate aseɛ sɛ woyɛ dehyeɛ. Nana Ɔsɛebɔ nso wo ho ahi. Nana, baabi a akonnwadie wɔ no yɛkasa a yɛhwɛ yɛ kasaa yie. Ɔdehyeɛ biara de ntoboaseɛ ne aboterɛ na ɛkasa. Tie m'afotuo yi yie paa na me mataa w'akyi paa pɛ. Na ɛnyɛ sɛ mayi wo ama, na afotuo na mede rema wɔ. Nana wo ho ahi. Mesrɛ wo. Sɛ obi taa w'akyi a ɛma ne nsa nsi fam. Mekae sɛ otwi no ko ne Nana Agradaa nsɛnsɛm yi baeɛ. Anaasɛ otwi no ko ne ɔbɔfoɔ nsɛnsɛm yi baeɛ sɛ, Otwi no ko de ɔbɔfoɔ de no amena yɛ nkwasea adwuma, wannya ho mfasoɔ biara. Mesan tee sɛ Agradaa nipa de sika maa ne nipa bi sɛ ɔmfa nkɔma Otwi no ko sɛ, eh, sɛ thousand Ghana cedis o, sɛ, hen, eh, Ɛm sɛ hundred million tete hɔ ɛ sika dada no mu no hundred million. Ɛno mu metee sɛ wobɛ wonya Otwinoko kasatia sɛ Otwinoko yɛ panyini no wayɛ adwuma no akyɛ na wɔnhwɛ ne nneɛma bi a wɔyɛ ye ɛfa saa sikadeɛ yi ho. Wobɛka a wotwi no kɔ asɛm paa. Yɛ nkwati nkwati nkwati a obi a me menim sɛ wo deɛ woyɛ nokwafoɔ no a afei na wode nsɛnsɛm bi ɛresɔre wo ɔbɔfoɔ ntam. Yɛ nkwankwati a wo na na wo ho ahise. Wama ɔbɔfo ɔbɔfoɔ de wayɛ adwumahunu a wama wo hwee wabu wo kwasea. Nana, saa tebea wei deɛ ɛmfata wo. Na sɛ Nyame ɛyɛ w'adom ne nti Nana, sɛ wosi akonnwa wɔ wo fie, akonnwa to wo a, enti kataasehyɛ na wobɛgye de atena akonnwa no so anaa? Sɛ obi ne obi nya asɛm na waba w'anim a, bribe gyeɛ ɛmma mu anaa? Sɛ woyi ɔdehyeɛ deɛ a ma Solomon nyansa no a na ɔde dii mmaa mmienu asɛm buaa asɛm no maa no yɛɛ kama no, srɛ saa nyansa no na Nyame mma bi mmra wo mu, woate? Mo a moyɛ adwuma nyinaa, saa nyansa no, moyɛ radio so adwuma no, saa nyansa yi na ɛwɔ sɛ mobisa, na Nyame de ama mo. Na obi asɛm ba mo nkyɛn a, moahunu sɛdeɛ mobɛsi aka no. Ɔdehyeɛ mu a, a woyɛ radio so adwuma a nnipa gye wo di a wokasa ma nnipa tie wo, obi ayɛ bi wo se ɛnyɛ, na wo deɛ sɛɛ wo ne obi hyehyɛ tokuro mu na ɔno ɔrehyɛ wo kutupa sɛ kɔka obi ho asɛm bɔne na mɛboa wo ama woadi yie na na woayera kwan no koraa woanyɛ no yie. Takora wɔ gyam. Hwɛ abranteɛ bi a yɛfrɛ no Haman. Wokan Esther nwoma no a, fa ne nua bi ho adwembɔne wɔ ahemfie a wɔte. Ne ne nnamfofoɔ kɔtenaa ase planee sɛ yɛbɛdi no bɔne. Hwɛ, ɛkɔkɔkɔkɔeɛ no, wɔsen asɛnnua hyɛɛ kokoam. Ɔno ara na yɛde no sɛn asɛnnua no so. Nana, me deɛ metu wo fo sɛ me nua o, hwɛ yie. Nea asi sɛ wɔbɔfoɔ bɔɔ wo paa sɛ yɛ sei na wɔbɛma wo sei na woamfa amma no no, anka ɛnni kwan koraa sɛ wobɛka. Nanso sɛdeɛ ɛteɛ biara no, asɛm nhyɛ kokoa mu, ɛwɔ sɛ pue. Ɛno nti na apue. Na Nana, asɛm wei meretuu fo, mma bi nto wo bio. Ɛyɛ animguaseɛ a w'asetena mu wɔdehyeɛ nni sɛ to woɔ. Nnipa gye wo di sɛdeɛ na wo sika wo nsam. Adɛn na ama ho kwan ma obi ayusu wo na ɔde wo yɛ saa adwuma wei na wo nso woantua wo ka? Ɛmfata wo. Ɔhene ba Media asɛm bi a na wɔreka fa wo ho no, ɛduruu baabi a na ɛyɛ akɔyɛ ampa sɛ saa na woteɛ. Sɛ wote saa a, nana, mesrɛ wo, deɛ aba yi a atwam yi, ma ani ntwam nkɔ. Mma bi nto wo bio. Sesa w'adwene. Na aberanteɛ yi asɛm a mereka kɔkɔkɔkɔɔyɛ no, Penaneeɛ ara, na da koro ɔhene no sɛ ɔpɛ sɛ ɔyi wɔ bi adɔeɛ, na wɔfrɛɛ n'akoa yi a anaasɛ memfa no sɛ ahemfie panyini, Haman yi sɛ, Haman, obi ayi wɔ hene adɔeɛ sei, nti mepɛ sɛ mebɔ n'aba so. Haman nim sɛ ɔno na ɛbɛn Nana nti yi wɔ no a, ɛdeɛn na memfa nyɛ no? Ɔse, Nana, worɔ wo patia hyɛ no, na hyɛ no ataare fufuo, na yɛmfa no ntena pɔnkɔ fufuo so. Wɔse kaa wo na kɔyɛ nneɛma wei nyinaa berɛ so a yɛayɛ saa. Sɛɛ na Haman no, aberanteɛ no a wabɔ ne ho pɔ, ne n'abusua, ne Ɔhemmaa Ester no, ɛno na aberanteɛ no na na ɛwɔ sɛ ahenkyɛ no, yɛde bɔ no. Haman yɛɛ saa adeɛ wei nyinaa. na ɔhunuu sɛ ɛyɛ Mordekai no, ne yam hyee no. Na ɛrekɔba no ara na Haman hunuu sɛ baabi a aduro no deɛ ɛyɛ den, enti wɔbɛkɔ ɔhemmaa anim na wɔakɔ akɔpa no akyɛw. Berɛ a wɔse wɔrekɔpa akyɛw no wɔanu ne ho no, ɔkɔsɔɔ ɔhemmaa nkotodwe mu wɔ ahemfie bagua no anim sɛ wɔrebu no n'anim nkotodwe. Ɔhene piee ho wɔ se, Hwɛ! Ɛha mpo na afei wobɛdaadaa me yere na wo ne no adɛn? Anyɛ ɔhene dɛ, yɛkɔsɛɛ Haman no wɔ dua so. Nana, deɛ mereka akyerɛ wo ara ne sɛ, wo deɛ ɔbɔfoɔ abɔ wo paa ma woakɔkeka agradaa ho nsɛm, nanso saa berɛ yi, woayɛ w'adwene sɛ woakɔpa akyɛw, woadane akɔ ne camp. Hwɛ yie na deɛ ɛtoo Haman no, ebi anto wo. Woakɔsɔ no kotodwe mu o, hwɛ yie na ebi anto wo. Sɛ wo so wokɔ hɔ a, Nana hwɛ wo ntotoeɛ yie, hwɛ w'anammɔn yie na nneɛma bi amfa w'ase. Me deɛ ɔbɛ nyansafoɔ, yɛbu no bɛ na yɛnka n'asɛm. Hwɛ baabi a wode agradaa kɔduruiɛ, Na nnɛ wo se afei deɛ woakɔ akɔdi n'akyi, na deɛ na wo ne no rekɔ no deɛ, seesei woadan w'aniwa akyerɛ no, ɛfiri sɛ wanyɛ w'apɛdeɛ amma wo deɛ a, ama mo tamfo no na seesei ɔreyɛ w'apɛdeɛ ama wo, na woakɔdi n'akyi deɛ a, hwɛ wo nanteɛ yie. Wayɛ so oguanten a wɔne wo apataku nenam. Hwɛ wo nanteɛ yie, Nana, na asɛm a mɛto wo kwan mu. Ɛma hɔ nso deɛ ɛsi ha no, ebi nkɔ nkɔsi hɔ. Sɛ wo so woasesa no woakɔpa no akyɛw a, fine, montena wɔ asomdwoeɛ mu na ɔno nso ne wo ntena asomdwoeɛ mu. Ɛnsa amma atesɛm a yɛbɛte saa sɛ, Agradaa nso na na wo ho ahi sɛ wɔayɛ no sei. Ɛnyɛ saa a w'animuonyam na woretoto no ase. Nana, ma wo nkɔmmɔdie bi nka w'anom. Ɛnte saa baabi a nnɛ woanya akɔ akɔsi no mpo no. Na metoa so bio. Ɛnte saa, baabi a ɛnnɛ na na woanya akɔ akɔsi no mpo no, woanhwɛ yie a, ɛhɔ wobɛsen ate aba abɛhwe fam. Mesrɛ wo, woyɛ aberanteɛ a woasi so na woreyɛ w'adwuma, woyɛ ɔdehyeɛ, Fa nokorɛ ne pɛpɛyɛ na na na fa yɛ w'adwuma no. Obi a wobɛte saa asɛm wei biara, fa ma wo ho ahi ma me, wate? Afotuo a ɛtɔ so bio a mede ma wɔ, wo sua na obi abue n'adwuma ama wɔ, sɛ woye wɔ dehyeɛ nti a daakye wobɛtumi abɛdi akonnwa, Nana. Wo kasa a, ma wo ahobraseɛ mmra fam. Wo ne ahemfo ne mpanimfoɔ atitire na ɛretie asɛm. Ɔman yi mpanimfoɔ wɔ mu, polisifoɔ mpanimfoɔ wɔ mu. Ne nyinaa no mesrɛ wo Nana, hwɛ wo kasa mu yie. Na ɛnte saa na wodini wo ho ahi no, ɛyɛ ne wo honam ase. Ɛmma wo ho ahi no ne wo honam mmɛsɛ. Sɛ ɔhwɛ na sɛ ne wo honam reyɛ asɛ a, edini no nyɛ a, change dini no. Nyame na apagya wo aduru baabi a ɛte saa. Wo kasa a, ma wo kasa mmra fam, na na obi asɛm ba na sɛ wonya na woreka a, mehwɛ wo a, w'akonnwa no mpo, wopɛ sɛ wopagya wo ho firi soɔ. Kasa no akɔyɛ sɛ ahomasoɔ kasa, na mesrɛ wo sɛ ɛwɔ sɛ woba fam. Nana, kasa wɔ dwoɔ mu, kasa ahobrɛaseɛ mu. Nnipa no na afom mpo a, Nana, w'atiefoɔ a wɔretie wo nyinaa no, brɛ wo ho ase na bra fam. Na wo ne mpanimfoɔ na ɛkasa, Tena w'akonnwa so ahobrɛaseɛ mu na kyerɛkyerɛ wo nsɛm mu ma no ntɔ asom mu, na w'adɔfoɔ a ɛtaa w'akyi no, ɛda ne da nyina ara no, wɔahunu w'ahobrɛaseɛ. Mesrɛ wo, nsɛm biara a asi wɔ wo nua bi ntam no, hwɛ na monsiesie na asomdwoeɛ mmra. Deɛ wɔsa nokorɛ tɔ no, momfa nokorɛ nto. Awurade nkaa ho, na wɔmmue w'adwene mu, na wɔmma wo nyansa ne nimdeɛ. Nea ɛwɔ sɛ meka no dɔɔso, nanso mentumi nka ne nyinaa. Awurade nhyɛ da wɔnhyira wo, woate, na wɔmma wo nyansa ne nimdeɛ a wode bɛto wo nuabarima Kofi Isaiah. Sɛ wo na ayɛ panyin o, sɛ me na meyɛ panyin o, sɛ wo na ayɛ ketewa o, sɛ me nso na meyɛ akoraa o, asɛm yi bɛduru w'aso mu a, yɛ aso pa na tie, woate. Nea ɛtɔ so bio, me nua Kwaku Bɔfoɔ, Kwaku, hmm, aberanteɛ show boy, wote deɛ Kennedy Agyapong ɔka faa wo ho no, wɔse woyɛ wise man, firi sɛ wɔhwɛ nsɛm bi a wɔde bɛtakretakre wo no a, woammue bie w'ano. Yɛnim sɛ nka wo mmea bue w'ano, na afei deɛ ɛyɛɛ dɛn? Kwaku, Me nso metu wo fo sɛ me nua, firi sɛ menim sɛ woyɛ me nua ketewa. Woyɛ aberanteɛ a wo ho ɔfɛ. Me deɛ menim baabi a woyɛeɛ a wonyaa wo sika, ntumi mentumi nka wo sikanya mu asɛm, Nanso mereka akyerɛ wo sɛ, hwɛ wo nanteɛ yie, hwɛ wo kasa mu yie, hwɛ wo nkɔmmɔdie mu yie. Ɔtwi no kɔ bɛkaa sɛ wode no ayɛ adwuma, wanhunu ho mfasoɔ. Ohuu anwonsuo abɛka sɛ ɔde no ayɛ adwuma, wanhunu ho mfasoɔ. Adwuma no a wɔn de wode wɔn yɛeɛ no, menyaa adwuma pa ma me nti no, me menka ho asɛm. Nanso odwumayɛni biara akatua sɛ no. Kwaku, hwɛ nneɛma bi yie, woate? Kwaku, hwɛ nneɛma bi yie. Hwɛ wo ne wo nkɔm wɔn a wobɛn wɔn ne wɔn di nkɔmmɔ no, hwɛ wɔn yie. Obi a wobɛka so wɔnyɛ adwuma wo no, hwɛ wo ne ne ntam yie. Me deɛ, menim sɛ nea yɛreka yi nyinaa atorofoɔ adiyifoɔ atorofoɔ adiyifoɔ yi. Me mennim baabi a wonyaa wo sika firiiɛ, nanso deɛ menim ne sɛ, wotumi de wo mmoa bi boa wɔn mu a sɛbe ahokyerɛ aba. Mennim bi koraa, mehunu akoraa bi wɔ TV so a, wo TV no so a, mehunuu akoraa no, me werɛ hoe na menhunu deɛ menyɛ. Na da a yɛkɔyii no firii gyii no na mehunu akoraa no, me koraa na menim sɛ nyɛ wɔn a. Ne nyinaa yɛ wo mmɔdemmɔ a wobɔ de boaeɛ. Ɛhɔ no woasave obi nkwa. Kwaku woboa ebinom na mmoa a woboa no nyinaa no, fa tenenee ne pɛpɛyɛ na ɛfa boa.

M'asɛm yi bi bɛduru w'aso mu a, mepaakyɛw, deɛ meka kyerɛ wo ara ne sɛ, deɛ ɛkɔ bɛ nyinaa Nyame hia sɛ ɛyɛ ampa, ɛnyɛ ampa deɛ a fine, na nsɛm a yɛreka gu so no Kwaku sɛ ɛyɛ ampa a, baabi a Nyame, w'animuonyam akɔ akɔduru no, Kwaku sakyera w'adwene, na firi ne bɔne bi ho, na fa wo ho ma Awurade, na awieɛ mmerɛ no adu, na ɛda yi ɛnni nkaso, ɛyɛ da nyaa no a ɔbrɛ twa wɔ wuo, na sɛ Yesu mmae mpo a, ɛyereyereyere a wobɛwu, na wowu nso a, hene na worekɔ? Atemmuo bɛn na worekɔbuo? Wo nkyirimma deɛ dini na ɛbɛtɔ wɔn mu so? Abusua nkaeɛ no deɛ dini na ɛbɛtɔ wɔn mu so? Kwaku, mesrɛ wate, sesa w'adwene, menim sɛ m'asɛm yi, sɛdeɛ ɛteɛ biara wobɛte. Kwaku, baabi a wowɔ biara sɛ wote m'asɛm yi a, sɛ yɛampɛ o, Ɛnyɛ ampa ohunu deɛ wobɛyɛ. Ɛyɛ ampa nso a kwaku se sa w'adwene na deɛ bɔ ma bɔne to mpem ma bɔne nka hɔ na tu anammɔn foforɔ na fa wo ho ma Awurade. Sɛ kuo bi a wowɔ mu yɛ ku bɔne a, sakyera w'adwene bra ku papa mu. Na afɔbuo ne akatua bɔne bi amma wo so. David mpo a ɔyɛ Awurade adamfo no, ɔfom yɛ na Awurade twee n'aso. Kwaku, Awurade bɔ wo nka yɛ sɛ yɛ nokorɛ deɛ a, mesrɛ wo sesa w'adwene. Ɛnyɛ nokorɛ nso na yɛde to wo so a, ma deɛ Owura Kennedy Agyapong ka kyerɛɛ wo sɛ wo woyɛ wise man no, ma no mmra mu. Yesu baeɛ yɛ ka nsɛm bebree too no so sɛ wɔde ɛɛ ɛɛ wɔde ahonhommɔne panyin tumi Jezebel na ɛreyɛ adwuma. Nanso wammue n'ano. Yɛkyee Yesu sɛ yɛrekoku no sɛ oguan a watɔ nwitwitwa wɔ nnwan nnwantɔfoɔ nsam, nanso wammue n'ano. Asɛnnua so wuo no, yɛtoo ntasuo guu no so, yɛ, yɛ, yɛde pea wɔɔ ne mfem. Nanso wammue n'ano. Peter mpo twee sekaa de twaa wɔ bi aso no, wɔteaa Peter san de aso no tuaa hɔ. Kwaku, yɛse yɛ, mo se mo di Yesu akyi deɛ a, na moreyɛ nyamedwuma deɛ a, ɛno bi na ɛbɛto mo o. Enti sɛ ɛnyɛ nokorɛ na sɛ bi abɛto wo a, mesrɛ wo ka w'ano to mu wate. Na me deɛ menim sɛ wɔn a ɛtu wo fo no, wɔn tu wo fo tu pa. Kwaku Boafo afotufoɔ, mo nyinaa momfrɛ no na montu no fo. Mo a motu Nana Ahoahimfo, momfrɛ no na montu no fo. Meka akyerɛ wo, Kwaku, sɛ ɛyɛ ampa deɛ a, ma adwensakyera, su frɛ wo Nyankopɔn, kɔ wo nkotodwe anim, bɔ mpaeɛ su frɛ Awurade sɛ, Awurade fa mfomsoɔ wei nyinaa kyɛ me na menyɛ bio. Na sɛ wofiri ho na woanyɛ bio a, Awurade de wo mfomsoɔ bɛkyɛ wo. Na sɛ ɛnyɛ nokorɛ koraa na yɛde wo too so a, kae hunu sɛ Yesu no a nnɛ nnipa nyinaa didi ne ho no,

Na wo dini no a w'agyeɛ no, iron bɔɛ no a w'anya no, Awurade atumi ahyɛ ɔho animuonyam. Adiifoɔ ne asɔfoɔ a aka nyinaa no, obi biara wɔnam anamɔtuo bi so no, ɔmmerɛ ne ho ase, na wɔnsesa n'adwene no wɔnsu mfrɛ Awurade, na Awurade bɛgye no wate. Ka kyerɛ wo nnamfo mu nyinaa sɛ, 'Baabi a yɛaduru ni, sɛ ɛyɛ ampa koraa a, me Kwaku Bɔfoɔ deɛ, masesa, na mo nyinaa nso, mom yɛnsesa, na Awurade mfa yɛn bɔne nkyɛ yɛn. Ɛnyɛ ampa nso na sɛ woresom Nyame nokorɛm deɛ a, Kwaku, kɔ w'anim, nea nnipa reyɛ no, mɛmmua. Susu kasa, ka w'ano tom. Me nua bɛɛma Manase, wo dini no yɛ me dɛ. Manase Kwamena Boateng, Ɔboateng me papa ne wo o, na wo nso. Manase tie me nsɛm a meka yi. Ɛnnɛ wo so woasesa. ɛna wabɛtena afidie so, ɛna woreka nsɛm. Ɛma yɛn nso yɛtie. Manase, sɛ wo se woasesa a, gye tom sɛ woasesa. Obi betumi abɛtena afidie yi so aka n'anom nsɛm nyinaa so wasesa, nanso na ɛyɛ biribi a wɔrepɛ afiri atiefoɔ hɔ adie nti, wɔse wasesa, nanso na ɔnsesaeɛ. Manase, wonim sɛ woadi bɔne kɛsekɛsekɛse paa. Ebia na wo deɛ wonim, Woayɛ bɔne kɛse. Da no metee sɛ wose, na wo deɛ wote kaa mu, nea ɛsie biara wose wokɔ a na wote kaa mu, na wo deɛ wode w'aniwa rehwɛ. Yɛatwa wɔ pemfoɔ bi yam ayi ne ba, wose na wote kaa mu. Manase, hwɛ asɔfoɔ a wo ne wɔn adiili, hwɛ asɔfoɔ a wo ne wɔn anante. Enti sɛ asɔfo yi nyinaa kuta honhom bɔne na wɔde yɛ adwuma a, Wo Manase baako pɛ yi, hwɛ asɔfoɔ a woakyini wɔn mu so. Obi nso a wobɛdi honhom bɔne bi akyi no, honhom no ebi tu bɛtena wo mu. Enti Manase, hwɛ ahonhom a woakɔdi akyire ne nyinaa, ɛso nsunsuansoɔ bi wɔ wo so, ɛfiri sɛ wose worekɔyɛ a wɔn ne wo kɔ apam. Na apon biara nso no, ɛho wɔ nsunsuansoɔ, firi sɛ mohyɛ mu kena, te wodi apam deɛ woadi bi. Sɛ asɔfo baako wɔ apam baako a, hwɛ asɔfo bebrebe yi a wo ne wɔn anante, woakɔ wɔn nkyɛn, ne wɔn ne wo apam yi. Hwɛ ahonhom a abɛtena wo mu. Woayɛ sɛ Gadareni no a Yesu kɔtoo no na wɔteatea ahonhommɔne a ɛte ne mu na wɔmaa wɔn dwane kɔguu po mu no. Ahonhom dodoɔ na te wo mu wate. Te kwabena manaase boaten a wo yɛ me papa sɛ wo se wa sesa a wo hia sɛ wo bɛ ma wo nsa so akyerɛ awurade ne ya bɔ mpa yɛ ama wɔ na ya yɛ wo deliverance kɛseɛ saa de yɛ yi ɛnyɛ koo ɛgye sɛ akɔnkyene ne mpaebɔ firi sɛ wa di ahonhom agu wo nipadua mu Manase, woadi ahonhom agu wo nipadua mu o. Ɛmfa ne tirawa sɛ wote wɔn a wɔka wo nsɛm bi ɛnɛ, deɛ kakra atiefoɔ bi bɛteɛ na yɛabɔ w'aba so nti, wobɛkasa saa kwa. Yɛ w'adwene sɛ wobɛsesa. Na ahonhom a woadi akyire no dɔɔso, na ahonhom no nso atena w'abrabɔ mu. Wohia sɛ yɛbɔ wo deliverance. Kɛseɛ kɛseɛ paa ne Nyame de ne nsa ka wɔ no wɔ gye wɔ wate. Paul sakyeraa yɛ no yɛ maa no kɔ wɔ diifoɔ bi fie. Wo wo se wa sakyeraa Manase pɛ baabi a Nyame dum bi wɔ wate Kɔ ne yɛnfa yɛn nsa ngu wo so, mmɔ mpae yɛnyɛ wo deliverance, na mma adwensakyera mmera wo mu a wonsan nkɔ saa bɔne no ho bio. Ɛnyɛ kakra a wobɛka ama atiefoɔ de ama wo adie nti na woreka saa. Hwɛ, sɛ wowo takre nnipa baako pɛ mpo a, hwɛ ahonhom a wɔakɔdi wɔn akyi. Na wo deɛ obi bɛpɛ tumi na sɛ wɔmene kaa woato ne yam a, na wo a wodi deɛ tumi no wɔpɛ no akyi no mu a mode maa no no, ɛdeɛn na wo deɛ wodi akyire? Owura Kennedy Agyapong ama wo kwan na woreka nsɛm a yɛwɔ adwene sɛ wobɛsesa. Na sɛ duru baabi nso na kɔba sɛ evidence bi a wonim sɛ wowɔ no, bɛsene me yɛnkɔkyerɛ ama no ase. Nya akoma pa sɛ wobɛkɔ, firi sɛ nnipa, deɛ moyɛeɛ nyinaa no, sɛ nnipa no ni wɔ mpo a, asɔrefie mpo na yɛde obi kɔhyɛeɛ a, yɛkɔtu a yɛbɛhunu ne nkasɛɛ wɔ hɔ. Nansɛ ɔkɔmfoɔ bi a ɛse wakum nnipa wɔ baabi no, yɛkɔɔ, yɛkɔtutu hunu nkasɛɛ a yɛasie no wɔ fam nyina ara. Ma wɔwɔ kwan na yɛ saa nhwehwɛmu yi nyinaa. Ɛba se yɛse yɛrekɔhwehwɛ mu a, baabi a wɔayɛ secret yi asi yɛ biara, sɛdeɛ nnipa bɛhunu ma nokorɛ ada adi nti, yɛnkɔtutu nnankasɛ ne nneɛma a yɛde hyehyɛ ɛwɔ, na nokorɛ nna adi ma nnipa nyinaa nhunu. Kwabena, me deɛ mereka akyerɛ wo o, Mese sesa w'adwene, ma wo nsa so yie, fa wo ho ma Awurade, srɛ bɔne fafire, yɛmmɔ mpaeɛ ma wo na yɛnyɛ wo deliverance, na ahonhom a woakɔdi akyire no, ahonhom no dɔɔso, na wɔn mu nyinaa nso nsunsuansoɔ te wo mu. Yɛmfa yɛn ano hunu nka sɛ masesa, yɛmfa yɛn ano hunu nka ne kɛseyɛ kukukuku nka sɛ masesa, nya ahobrɛaseɛ na pɛ baabi a ɛwɔ sɛ wode wo ho hyɛ a Yɛbɛbɔ mpaeɛ ama wo ne Nyame ahummɔborɔ ayɛ kɛse wɔ wo so, wate? Kwabena Manasseh, hwɛ, Chakia honhom a wakɔdi akyiri. Chakia honhom a wakɔdi akyiri. Me deɛ menni hwee a mɛka sɛ fa w'akwan hyɛ Nyame nsa. Kwabena, ma Awurade animuonyam nyɛ kɛse wɔ wo so, wate? Asɛm no nso a woreka no, ka deɛ ɛyɛ nokorɛ nyinaa pɛpɛɛpɛ. Ma ne nyɛ sɛ obi a aduro akye no na yɛso yɛde no akɔtena aduro so. Na nsɛm bi a wɔse wɔka no, nea enni mu koraa, me nananananananananana a na yɛanya nwoo me no, ɛɛ, wɔ, wɔyɛɛ sei, me na mikuu no, me na meyɛɛ sei. Mma saa bi mma w'afã. Sɛ ahonhom bi abɛtena wo mu a, mma saa adeɛ bi mma w'afã. Ma Nyame mma wo nokorɛ sɛ wobɛka, de nokorɛ no ato baabi a nokorɛ da. Na akyire yi no, papa no a wɔtaa w'akyi no, Nneɛma bi ankɔba amma no annya animguaseɛ amma no. Sɛ wo nso woasesa asesa yie wate. Na yɛmmɔ wo deliverance na ahonhom atu wo mu no ne nyinaa ntutu. Hwɛ ɔman Ghana afotuo a ɛdi toɔ a mede rema mo ne sɛ, nea yɛn wura Kennedy Agyapong, Mesan atoa so, deɛ yɛn wura Kennedy Japan ɛreka ne nyinaa no, hwɛ, atorofoɔ adiyifoɔ wɔ hɔ firi tete, na wɔn ase nso ntumi ntu da. Na nea na nka deɛ Nyame kaa n'asɛm sɛ ɛrebɛduru wiase awieyɛ mmerɛ no a yɛbɛhunu atorofoɔ adiyifoɔ no, na nka amam. Yɛrentumi ntu wɔn ase da, na nea Papa no pɛ sɛ wɔma muhunu ne sɛ, momma mo ani nna hɔ, na saa nkurɔfoɔ yi amfa wɔn nnaadaa annaadaa mo, anwia mo amfiri wɔn Nyame akwan ho. Momma mo ani nna hɔ, na mo sika kakra a moanya no, ankɔdi atorofoɔ adiyifoe hɔ, mo agyapadeɛ a moanya, ankɔdi atorofoɔ adiyifoɔ hɔ. Wɔpɛ sɛ wɔbue mo ani ma mo ani da hɔ. Hwɛ! Adiyifoɔ atorofoɔ no. Jeremia nkɔmhyɛ nwoma no kaa ho asɛm o. 14 hɔ no wɔbɛka ho asɛm wɔ hɔ. Sɛ saa nkurɔfoɔ wei koraa no sɛ mokɔdi wɔn akyi a, mo a modi wɔn akyi no kura wɔ asodie a Onyame, wɔ tumidi ba mo so, nnipa a mo ne wɔn nam no, mo a moakɔdi wɔn akyi no, wɔ asodie a wɔ tumidi ba mo so. Nti papa no rebue mo adwenem, yɛntumi ntu wɔn ase, Nyame aka sɛ mmerɛ no rebɛko na awiei a saa nneɛma wei mo nyinaa bɛsisi. Na momfa no sɛ papa no asɛm no a wɔreka no ɛredrɔ mo attention, afiri wɔn ho, enti obiara mma n'ani nna hɔ, anammɔn bi a woretuo, asɔre bi a worekɔwura mu, so wokuta sunsum bɔne na wokɔwura mu a, woanhwɛ yie a bi bɛtumi atena wo mu. Enti momma yɛn ani nna hɔ na papa no nsɛm no a wɔreka no, nneɛma bi a ɔde abɛgugu akwan so no, nnipa ntie na yɛnhunu anammɔn a yɛretuo, ne yɛannkɔdi wɔn akyi amma wɔn asodie a na ɛtɔ me ne wo so, yɛn nkyirimma a amma ammɛhunu amane. M'afotuo a mereka nyinaa no no, obiara mma n'ani nna hɔ, wɔrebue yɛn ani sɛ mma monnkɔ, momma mo ani nna hɔ, na nneɛma sɛn na wɔde yɛn refa so? Ayerayerayera adiyifoɔ no deɛ, ebi bɛtena hɔ, firi sɛ ɛyɛ Bible asɛm a wɔaka. Nti deɛ mereka akyerɛ wo ara ne sɛ, ma w'ani nna hɔ, na yɛ anifire sɛ aboa wɔ hɔ. Woate? Hwɛ w'anammɔntuo yie. Baabi a worewura akɔpɛ mmoa no, hwɛ yie. Mmoa firi Awurade. Ɔsoro Hene Nyankopɔn nkyɛn. Yɛnnim baabi a wɔkɔgyegyee wɔn tumi firiiɛ. Awurade, mmue w'ani na wɔnyɛ wo ho nsɛnkyerɛnne, na woretu anammɔn bi a woahunu baabi a worekɔ. Awurade nhyira wo sɛ m'asɛm yi, wote a wobɛfa n'aso pa mu na wode bi ama wo nua. Wo nuabarima Kofi Adza ya me nsɛm no ayɛ tentene, nanso wo sɛ me tuufo na meka nsɛm bi kyerɛ wɔ. Asɔfo, adiyifoɔ, momma mo ani nna hɔ, nea wo nam kwan bɔne bi so no, sakyera w'adwene, na Awurade atemmuo amma mo so, na ɔman no nso ansi apini. Awurade asotwe a mowɔ ɔman no so, na wɔn a di mo akyi nso anya asotwe. Obiara nsakyera n'adwene. Afotuo a mede ama me nua mo bɛyɛ mmiɛnsa no nyinaa no, momfa na monsua, wate. na Awurade bɛhyira mo. Baabi a wobɛte asɛm yi biaa ɛnam Adom Channel so. Mesrɛ wo, subscri-, fa ma, share ma wo nua, then subscribe nso ma Adom Channel wate. Ma yɛn nsɛm no atumi, da biaa wo nsa aka, na channel yi atumi akɔ n'anim. Me sɛ wo te asɛm yi a, baabi a wɔ sɛ wo sane de bi kɔ biara no, sane de bi kɔ. Na yɛ deɛ yɛ nyinii wɔ so, nanso Awurade na ɛpagya nnipa anamɔn si baabi a ɛkorɔn. Na me nim sɛ asɛm yi, ɛbɛkɔ akɔ yɛ kɛse, na atiefoɔ a ɛwɔ so wɔ mo teɛ nso, wɔ mo bɛtie no wɔ mo ate, ɔman mpanimfoɔ bɛhunu deɛ wɔ mo bɛyɛ, radio mpanimfoɔ ne mo a mo keka ho, mo ani nna hɔ na mo nhunu sɛdeɛ nkorɔfoɔ si bɛtena radio so kasa, Mmarahyɛbadwafoɔ ne aban mpanimfoɔ, mompɛ mmara bi a obi fa kwan bɔne so kunkum nnipa a, yɛnka sɛ wei deɛ ɛyɛ honhom mu asɛm. Mom yɛmpɛ mmara kwan bi na yɛmfa wɔn mu mfa so, na yɛnim sɛ adesua ba a, ɛbɛma nnipa asuro, na obiara bɛhunu anamɔn a ɛwɔ so wɔretuo. Awurade nka mo ho wɔnom mo, wɔmmea mo ani wɔ nneɛma nyinaa mu, wɔma mo sunsum ahoɔden a ɛkɔ nkan, na yɛahunu yɛn anammɔn a ɛwɔ se yɛtutuo, na yɛn man Ghana nso ayɛ kra bɛhwɛ, na ayɛ nhyira. Mma no nha wo koraa sɛ woate asɛm yi, nka sɛ Kofi Kofi Isaiah, na ɛnɛ deɛ hene na wode wo nsɛm faeɛ, saa na ɛwɔ sɛ woteɛ, ɛnnɛ deɛ Awurade sɛ memfa man na memfa bi ma yɛn nua mono no, Enti wote a, san de bi kɔ baabi biaa a ɛbɛduru wom aso mu wate, na Awurade bɛhyira wo. Sɛ adiyifoɔ yi bi sesa bɛyɛ Nyame mma a, ɛbɛyɛ nhyira. Nnoɔma a moatu wom fo yi nyinaa, sɛ ebi sesa firi wom akwan bɔne ho a, ɛbɛyɛ nhyira. Ebi nya ahonu a ɛma wom nante kwan pa so a, ɛbɛyɛ nhyira ama me ne wo mmienu nyinaa. Awurade nkaa ho sɛ wobɛboa asɛm yi na atumi aduru baabi a ɛwɔ sɛ ɛkɔduru. Ɛwɔ Jesus Christ din mu, amen.